nan dam ṭha dinah maw Pathian i tamnak ṭhawnnak in pe ko hna seh. Tutan i kan i zohṭi dingmi le hmunkhat ve ah kan i hrawmṭi dingmi cu zumtu mi a si lo sile Khrihfa mi nih zeitin dah van kan kal khawhnak a lam te kha kan zohṭi hna lai i biaknak i vawlei cungah hin a tampi a um i biaknak tampi chungah hin biaknak ngan pawl siseh kan theih khawh tawk biaknak i kan lehla khawh tawk i biaknak dang le an i cawnpiakmi le an i zuam i van kal khawhnak lam i an i zuammi le an i cawnpiakmi cu van kan kal khawhnak ding ca hin kanmah minung lei ṭhat tuahnak a herh i tuahnak a herh kan din a herh kan thian a herh horh ka tha kan holh a herh i kan umtu kan hoihel kan khutsak ah hin midang nakin kan fel deuh le kan din deuh a herh cu lawng lawng ah cun kan mah lei kan ṭhatnak le kan felnak kan dinnak thawng lawng lawng in kan i zuamnak thawng lawng lawng in van kan kai kho lai van kan phan kho lai tiah

Khrihfami kan si. John thawngtha John Leili paruk ah Jesuh Khrih nih a chim i kei hi lam le biatak le nunnak cu ka si keimah sin dah lo ahohmanh pa sin an kal kho lo an phan kho lo tiah Bible nih a kan cawnpiak i Jesuh Khrih hmurka in a kan chimmi a si cucu Jesuh Khrih nih kei hi lam ka si tiah ai timi hi Lam timi Jesuh Khrih van kan kai khawhnak lam pakhat lawnglawng cu kan zumhnak lawng kan zumhnak thawng lawnglawng ah hin kannih cu van a kai dingmi minung kan si cucu Jesuh Khrih kan zumhnak thawng lawnglawng in kannih zumtu mi le Khrihfa mi van kan kal khawhnak cu kan tuahnak a si lo i kan zumhnak thawng lawnglawng ah a si ti hi Baibal nih a kan cawnpiakmi si. Jesuh nih John leili paruk cungah a chimmi cu kei hi lam ka si timi cu van kalnak lam cu Jesuh Khrih kan zumhnak thawng lawnglawng ah hin a si. Biakam hlun in Biakam thar tiang hi Jesuh Khrih kan zumhnak thawng lawnglawng in kannih cu van a kai dingmi minung kan si. Tahchunhnak ah ka chim a si ahcun Biakam Lun chungah Adam le Evi in tahchunhnak ka lak lai i Adam mi mipiangthar zumtu pakhat a si i van a kai dingmi pakhat a si a ruang cu Adam le Evi nih an zumhmi cu Pathian a si Pathian an zumhmi cu Pathian nih bia a kamhmi cu an zumh ruangah a si Pathian nih Adam le Evi sinah zeidah bia a kamh hna kan ti a sin ci bia a kamh i cu ci kha na van dawi a si ahcun Gay le Abel, Adam le Evi nih Gay le Abel kha an hrin i Abel kha a thah in a um i an thah i zumtu mi pa pakhat chi kha an thah i cuticun aa vawlei ah a lo. Satan nih a ral cemmi cu mi piangtharmi zeitindah Jesuh Khrih hi vawlei ah a rak chuah khawh lai lonak a si tiah ci pawl i zumtu mi an ci an hrinsoltu zumtu mi kha thah a timh. A thah a thah lengmang ahcun Jesuh Khrih a vawlei ah misual mi rak ṭanh khawh hlah seh ti Satan nih a ngan taktakmi a planning le siman king a si. Sihmanhsehlaw Pathian nih a hram thok tein misual hna kham dingah hin timhchiahnak program a rak ngei cang caah cu a thimi Pathian minung Abel hmangin set a rak pek i Abel aiawh in set a pek i cu set aa thawk in Pathian a miphun kua au an thawk tiah Bible ah kan hmui cu set miphun cu na zoh na dawi lengmang a se cun Biakam thar chung David hrinsual in a rak chuak mi Jesuh Khrih kha a si Adam le Evi nih an rak zumh mi hi Jesuh Khrih an zumhnak thawng lawng lawng bak in van an kai kho i Adam le Evi nih an zumh mi hi ni ni bantuk i Jesuh Khrih kan zumhnak thawng lawnglawng hin a si tihi nan sinah chim ka duh. Nihin tampi nih Adam le Evi nih an zumh an zumhnak thawng lawnglawng ah van an kai lai cucu Jesuh Pathian an zumhnak cu Pathian i a sinak kha a si lo ti kha nan sinah chim ka duh Pathian a sinak cu Pathian cu a thiangmi si Pathian cu zeizong vialte thil a tuah khotu a si Pathian hi zeizong vialte te a hngal dihtu a si pathian he damnak pe khotu si pathian a sinak leikap kha adam le evi nih an zumhmi a si lo i pathian he bia a kammi jesuh khrih a pek te laimi pakam thar a rak chuak te laimi tu kha an zumh ruangah adam le evi van ah a kai dingmi le pathian sinah ai din dingmi Minung an si. Kannih Khrihfami cu zeitik hmanh ah kanmah lei dinnak felnak thawngin va nih kan kai kho lo hrimhrim. Kan dinnak le kan felnak le kan ṭhatnak ruang i van kan kai a si ahcun kannih Khrihfami cu van a kai kho dingmi pakhat man kan um lo i Baibal nih a kan cawnpiak a dingmi pakhat man an um lo. Pakhat te hmanh an um lo pathian a kawlmi pakhat te hmanh an um lo an thinlung cu sualnak in a khat dih tiah Bible nih a kan cawnpiak i vawleicung mi vialte paohpaoh hi a dingmi pathian hmaiah in a dingmi pakhat man kan um lo pathian hmaiah a ṭhami pakhat man kan um lo pathian hmaiah hin kan ṭhatnak le kan dinnak hi pathian hmaiah kan ṭha ko kan ding kan fel ko ti hi chim ngam ding kan si lo sihmanhsehlaw cu kan ṭhatnak le kan felnak cu Jesuh Khrih a ṭhatnak le a felnak a dinnak kan i hrawm hnu lawng lawngah Baibal nih miding miṭha a si tiah a kan tinak a si kanmah mihring sinak in zeitik hmanh ah kannih cu miding kan si lo mifel kan si lo i kan ṭhatnak ruangah van kan kai lai lo i kannih van kan kalnak a lam pakhat cu Jesuh Khrih cu ka ca a thi a thawhṭhannak le phummi le vui a umnak le nithumi a umnak misual kan ca a rak ratnak kha kan zumh a si ahcun kani cu van ah kai dingmi minung kan si zeitik hmanh ah Kan Baibal ahhin Genesis in biaphuan tiang i zumtu mi paohpaoh van kan kal khawhnak lam cu amah Jesuh Khrih nih a chimmi John leili paruk chungah kei hi lam lam le biatak le nunnak a si timi Jesuh Khrih lawnglawng hi van kan kal khawhnak lam pakhat a si. A ho sin hmanh ah van kan kal khawhnak lam um lo au sin man ah van kan kal khawhnak lam pakhat te man le de khat te man um lo van kan kal khawhnak lam cu Jesuh Christ kan zumhnak thong long in kan ni cu vana akai ding mi kan si ti hi Bible nih a kan cawnpiakmi el awng a ṭhalomi biatak a si ti hi kan van kan kal khawhnak lam kong he pehtlai in a tawite van chim le van langhter ka duh lunglawmnak tam ti ka ngei